Abantu barekye kuguma bagume nibagambe amazima ngambira gye amazima oti ninyenda kukwiba ahakuba bitari byokugira ngu mutereza sente nkutware kwonka aho
nikuba kutari kwiba kugira ngu nawe aine Yo Ankole Ankole Ankole TV Nkole to the world. Mwebale munonga mwebale kukunda Ankole TV. Ogu ni Yaga Uganda Official nka buriijo. Nk'oku naabaire naabaraganiise ngu ninyija kuba nimbareetera Big Boys Team. Egi ni tiimu yangye ninga shi ei nkukora nabo ahabw'okuba nimuri aha vidiyo zoona ezikushishora nibo barikuba nibazikwataho, okweditinga, aha kamera na Bruce atari shi ari aha kamera ogwo ni omwe tukabibashereka taraagamba. So mwebare munonga, mwebare ku subscribinga aha YouTube channel Ankore TV, mwebare kutureebera aha Facebook, Solomon Yaga Your Uganda, Bruce Comedy 2022. Aha Tiktok turiyo, Ankole TV 256 Mwebare munonga abagyenyi n'abashemererwa, nza kubanza n'okweyanjura ningashi eki bakweta introduction, batugambire buri omwe atugambire amaziina gye, ahu arikuruga na n'eshaaha ari ahi nabashanga ningashi ahi tukukorera emirimo yaitu so far. So mwebare munonga, sharinga video, kiretere n'ondijo ahurire message eyi turaganiireho ahakuba ebi twine ebi tuza kuganiira nibikwata aha muntu omunyeeto ningashi omuntu hustler ari omu nsi egi Arikuhasiza n'omuntu okwekorera, kwebisaho aketunguura akaba ari omu nsi egi. Mwebare munonga n'abashemererwa so niija kutandika na n'omwami mukuru aha aha side egi atweyanjurire atugambire amaziina gye, ahaari, ahakuzaarwa na n'eshaaha ahakukorera twakushemererwa omukuru. Nanye nabashemererwa the big boys Mazima. Ankore TV.
Bantu mwe bari kukunda ekintu munonga.
Eiziina eryangye aine mukama. Ndi omunyarukungiri ezi eshaaha ingambira ndi omu UAE omu mafuraka nimwo nkukorera emirimo yangye. Munonga.
So ori omunyarukungi okaruga rukungi kwija omu UAE kuhasoringa?

Mpa okukora emirimo Mpa yangye. n'okukwasaganyiza emirimo yangye mporampora. Ningiramu abahurira, so twa ningira ati program yatandika gye twaza kubaganirira ningira buri ahurira buri omwe ahari eshaaha atari mu Uganda akaija ku hustlinga kandi eshaaha eminyeto ya Uganda turi ba hustlers abokwenda abokukora kandi tukagira kukora kugira ngu twebiiseho nyentsya tube abashaija b'amaani ninga tugarureho ekitiinisa kya family zaitu ninga twongyere omu maisho ekitiinisa kya family zaitu so eki nabaretera aha eshaaha ndeeba zi behind cameras kwonka hati eshaaha nabareta omu video kugira ngu babaganirire nabari okwo aheeru abakutureeba mugire eki mwatunga so mwebare munonga ningira hati ninza kutandika mbabuuze buri omwe atugambire ekyamureteire okwija aha kyeyo nitumanya ngu Uganda emirimo eriyo kwonka hariho enshonga ekuba yamureteire kwija aha kyeyo kukora so mwebare munonga. Kantandikane n'omukuru Aine atugambire akatandika ekiteekateeko ky'okushishura ahu eri kikaija kita kandi yaabirabamu ata kuhika ahu ari ezi eshaaha kandi atugambire n'ebirungi ebi areebire nainga shi ebi ayegire aha kyeeya eki arimu.
Well nyongyera kubashemererera ogundi omurundi. Ekintu ky'okwija aha kyeeyo. Eky'okubanza omuntu ku arikuhurira ekyeyo, kunkukita omu rurimi rwaitu orw'okugaruka omuka, ku orikuhurira ekyeyo oshusha ngu kiri nk'okubonabona. Mbwenu tikubonabona n'okukora nk'okwa butoosha n'abari Uganda nibakora. Nooba aba Uganda nibakora kuba hatariho muntu ari aha shutami kandi ou otakozire of course nk'oku kyahandikirwe otakozire tashemereire kukora ki? Mazima.
Kandi n'ekindi omuntu ku okuba nooreeba omu nkura y'abantu, omuntu weena ku okuhitsya emyaka ikumi na munaana n'okugaruka ahaiguru oshemereire kukura omu bwongo. Mazima.
Okamanya okeebuuza ebintu nka bishatu. Eky'okubanza. ndi omutsigazi, omu maisho gangye harimu ki? Omu maisho gaawe harimu ebintu bingi munonga munonga munonga nk'omushaija. Yes. Eky'okubanza nooreeba oine kwija kukora famire yaawe, Oyerekyerera obuvunanyizibwa. oine kuzaara,
okakora o- o- waaheza kuzaara okagira abandi abu waakwata aha mukono enyima. Mm. Kandi ekindi Abamwe tukiine abazaire baitu bariho bombi. Tikugira ngu buri kimwe nituza kuguma nitukishaba abazaire. Mazima.
No.
Abanyankore nibaca orufumu ngu wakame kwekura, eyo nk'abaana baayo. Kwonka tikugira ngu naitwe tushemereire. Igwe abaana tushemereire kumanya ngu kwonka abazaire baana. Omuzaire akakora ogwe, okushomesa yashomesa. Nanye ndebe efumu eryo ogigarukiremu ahabw'okuba n'ekintu ky'amaani. Nobaasa twasheka kwonka harimu message yamaani munonga.
Ngu orume kurukura nk'abaana baaru nikimanyisa ki? Niruba rutakibaasa abaana baine kuba nibo bakora ki? Baruriisa. Kwonka tikirikukoma ahari ekyo, kiine amakuru maingi munonga. So nk'oku naabagambira noreeba responsibilities zaawe ezi oine kukora. Kwonka nk'oku baingi murikukimanya Uganda emirimo nimikye. Mazima.
Ni mukye kandi tikugira, obu eri mikye tikugira ngu twena nitubaasa kukora ki? Okufiitingamu. Tikugira ngu emirimo ekabura kwonka. Titukaakorera ahantu hamwe twena. Twena tukabaasa kukorera ahantu hamwe. Twine ku tryinga different opportunities. Tukasharamu kugira ngu ka tureebe beitu shwe oku aheeru yo hariyo ki? Turekye kuba nk'akaana akatagyenda kakugira ngu nyina ateeka gye. Nga, ka tureebe aheeru hariyo ki? So ezo nizimwe aha nshonga nyowe ezandeteire kugira ngu.
Ka oteekateekye ekintu ky'okushishura. Nze aheeru ndeebe ekiri. Ka mbe nkukuzingiremu then Mukuru Jonathan nawe atugambire. Atugambire okaraba mwene kwija kuhika aha ora ezi shaho bwa challenges na n'omuntu kandi ogire obu waagambira abantu kwegyesa abatakaizire nainga abari aha kyeyo, obagambire obwa message bukye. Yaaba ari Mister Yaga. Mbwenu okuza kwija aha nyowe, nyowe nka Jonathan, process eketooroorwa ekerindirwe. Ahabw'okuba nyowe nkaba ntari ow'okwija Abu Dhabi, nkaba ndi ow'okuza Israel enkumi ibiri ikumi na mwenda, byarema, Omwami agaba Isa Mugabo Omunyantungamo yaatwiba, yaatwibira sente ngu naagura studies, naagira ekiniga yaatukozesa training y'ameezi mukaaga tukaba turi nk'abamahe.

Reka ngyende aha naasharamu naija kunu.
Waarabira onka ogwo muntu omwe niwe yaakureeta nainga waarabira ondiijo kampani? Haa, oriya ku yaanyibire naaronda endiijo kampani, nibagyeta Optimo eri Kabaragara. Yaakureeta?
Naazayo yaandeeta direct kunu, naatunga omurimo. So.

bagume bagyende direct owa omu company yaaba aine omugisha gw'okuraba omu company arabire omu company direct. Oriya ku arija arikugira ati ndi agent nintwara abaana aheeru ngira oti mpitsya aha company akutware aha office oyereebere oreebe HR oreebe buri kintu kyona. Ati egyo n'enshonga nkuru munonga munonga. Kwonka na ni n'ekintu kimwe eki ndikwenda kugamba aha companies ezi. Companies egyo kugamba amazima Kampani nekwata abaana abeiha Uganda ebaha kampani endiijo eya kunu haza kampani eya kunu noshanga yakuguriire tiketi na viza. Sente ezi bakukucaginga kuriya nibakugira ngu oyineho sente za viza naki na tiketi. Begye okugamba amazima aha nshonga egyo kuba n'enshonga nkuru munonga nohika kunu kwonka kunuya. Oshanga ebi bakugambire kuriya bitakushushana n'ebimwe ebi biri kunu. Ati ekinkureeba aho oriya okuba ari Uganda naaba ari broke. Obwo owa kunu company eya kunu ekuba emugire ngu turondere abantu, so bwo oriya ayongyeramu ebye nk'omuntu. Hati orikanye, orikuza kwija, orikuza kwija bakanyeho sente kuriya. Kuriya nkabahereza sente zangye, nahika kunu kandi batandika kugira ngu bakandeetera omu sente zaabo. which means ku nuuya barya nibabeiha aba ngu nitubaheera abaana busha bo bakora ki? Yooh Ankole Ankole Ankole TV Nkole to the world Nkole Nkole Nkole.